muyingiseri nkarhi lowu a wu rindzerile wu fikile g1 sole makamu channel yi ku tisela nongonoko wa maxangu ya mujolo tiphine hi le ka johan solima ka muchannel channel leyi nga yi kulukumba misava hinkwayo ti kona tichannel ti nga ku landzeleni mara hi ti voni la ndhaku ho hleketelela ku ti nga va ti ri ku landzeleni hi kombela mi joyina channel ya hina a swi durhi i 19 rand 99 ku joyina channel ya hina mi hi seketela a ha ri na tatani hlungwani um tatani matiko mi ri loko loko se va va mi byela ku ri i fambi hi movha yo karhi okay eh munhu luya i fambile hi movha ene ya makhelwane hi nga tsemelana hi fence mm. ivi kahle kahle nge vanhu lava va ri swin'we a ni nga swi voni yeah man dresses mm. makhelwane loyi a tirhela kwa ndhevele kwamuhlanga mm. kwandebele hala ivi loko a tirhela halaya a vheta a va burile ku i tshama i ya ku hala pitori mm. lowa n'wansati a ya pitori ka ndisana ya yena ya xisati mm. ma ntwisisi mm. hi lomu a kongoma a ya kona ku va ta kota ku hlangana kwahalaya ku nga kusuhani mm. ma ni twa yeah. e ivi a longa loko a va famba a famba na yena hi movha loko mina ni fona ni kuma ku foni a yi tirhi i xavisi a futhi a wu nga xavi sim card nkarhi wa kona mm. a wu phaka la zanini laya a ka a ka ha ri ti-vodacom e a ka ha ri ti-vodacom nkarhi wa kona e ivi a hoxa ya yena loko ni fona ni kuma ku a ni tivi ni hetile n'hweti mina ni nga Moya tivi ku nkulu. n'wansati i kwini ma ni twisisa pfuka ka siku leri a mi nga vuya kerekeni pfuka ka siku leriya ni heti n'hweti Yo. na ku tlhandleka masiku Yo. ni nga tivi ku i le kwini loko ni fonela ndisa na yena liya ni yi tivaka a ni hleketelelaku ku na yena ni la ku ta n'wi byela ku tati wa wena a va kona la na va lava a ni va voni mm. swi kuma ku nge va khocanile susile nambara na yena i cincile se loko ku va hi va xikarhi ka n'hweti leyin'wana o ni baza loko a ni baza no fona ni yi tivi nambara a ku a no twa hi voice ya yena ni vo- voice ya we- munhu wa wena u nge yi ti- yi tsandzeki Eh. ni ku a i le kwini a ku ni le pitori se ku humelela yini a yi holovangi Eh, a ni suka ni ya ka xikwembu wena u sala u famba se a ni swi tivi ku se hi- ku ku humelela yini hi ndlela leyi masivona ni yi kerekeni na mina yeah. ni hatlise ku vuya siku leriya ni ku ni ta cinca wena u kota ku ya kwini kerekeni ya wena leyi i nghenaka yona ee eh. se ku humelela yini a wu vuyi kunene mara a ku mehe loko u ni vona kwalano tsema nkolo kumbe nenge mm. a na ha vuyi a yi holovangi a mi tivi nandzu wa n'wina hawa a yi sukangi holovile a yi a hi nge se holova na siku ra na na mavhekenyana kumbe n'hweti yaleyo Eish. that's why ni ku swilo swa endleka he ya ya swa endleka swilo so no miyela ni ku a swi na mhaka ni va ni karhi ni fona na xavelela nkarhi wun'wana a ignora Mm. a nga khomi foni a tima dropa maswona Mm. phela munhu loko swa ha n'wi tsakisa heyi Eh, una una Eh, makaka. i na proud mm. mani twisisa i na proud ngopfu wena i ku vona u nga ri nchumu ya e se hi makumu kwalana ni miyela ni karhi ni tolovela hi switsananatsanana mbilu yi rivala ni ku se yi tolovela ku hanya mi ri n'wexe ya na ku ni amukela ku e-e is long a ka ra hanya ku loma nga kona mani twisisa loko a ka ra hanya na vana lavaya na antsweriwa la mbilwini ma swi vona e vana va ha ri hansinyana lava a nga va tshikisa xikolo futhi ka nkarhi wa xikolo a baleka na vona a ya kun'wanyana mm. ma ni twisisa ivi loko swi va hi ndlela yaleyo um ni tshama ni tshama lembe tha ri hela mm. ni nghena rin'wanyana hi a ku ri lembe ma hi ya hi 2007 mm. ene a ni la ku ta siya ka leswi a ni sorry a ni la ku ta siya leswi a nga fambela forever ne eh. ni la ku mi ta van'wani va ta dyondza kahle lava nga ta swi twa eh. hi 2004 manethu mm. hi 2004 i longile a famba a nga longanga famba ni nga ri kona kahle kahle mm. a ni tirhela dorobeni zanini loko ni tirhela dorobeni hi makumu loko ni ya vuya na madyambu loko ni a ni nyika swakudya loko na ha sungula ku phema kan'we ka vumbirhi o ni nyika phepha loko a ni nyika phepha loko ni ri hlaya ah, ri tswala ku department of justice hawu mm. ra le khoto hawu se ni dyohile ni ku a- kasi ra yini phepha leri Mm. a ku hawu hi ta swi tiva kwale va ri mindzuku hita a khona ra le ska xo- ska social worker okay ma ni twisisa Mm. i yile le khoto halaya va ku e-e wena ye a ni ye fika a hlamusela ku e mina ni lava ku famba nuna loyi a na ha n'wi lavi wa a eh, ni lava ku famba na vana ma ni twisisa a ni swi tivi ku a swi kuma kwini sweswo kahle kahle a hi nga holovangi na swona mm. ivi ni pfuka nampundzu ni fambaka na yena ma tiva ku famba mi nga vulavuli nchumu loko u vulavula na yona hwi mm. swilo swa endleka hi vanhu o hwi eh. swi ni ku ni ti vutisa mbilu ni ku se u ni twa ni nuha hawa mani mani wa vana se na nuha mpela hayi leswi a ni swi twisisi leswi yeah. hi famba hi milenge hi ya fika hala eh, ni yi khota ni yena vhela a nga swi twisisi ku hi hi kwini hi fanela ku ya hlangana kona mm. loko ni ya la police station ya laha ya nkwanko va ku hayi phepha leri lava hala ka social worker hala a ni yi kusana na social worker police station liya eh. eh, se hi nghena loko hi nghena va mi fika va kuma sister va sesi van'wana kwalaya ni va nyika phepha loko ni va nyika phepha leri ra va hlaya vo va ku hi n'wina vahlungwana mi lavekaka ni ku e hi mina va ku problem yini ni ku mina ni swi tivi no hlamala ku ni ku no hlamala vutisani yena loyi a nga ta ta teka phepha mm. mina ni tivi nchumu i te na laveka mm. a ni swi tivi a ni tivi ni ri na nantswa ni holovangi na yena munhu mm. yaloyo a ni ri ntirhweni a ni yi ntirhweni zanini ma swi vona eve vhelo va ku hlamusela a ku ha mina a na ha va lavi la na ha va la ni la ku famba ni la ku famba eh, munhu loko a kume munhu loko a swi vulavula laha a tlhela a swi tongela nyana a tlhela a swi tongela nyana phela a ku ni la ku famba na ku famba ivi mina lava ka social worker ni ku hayi ku famba a nga famba e tanihiloko a nga ni lavi mara vana va ha ri vatsongo a ni pfumeli a famba na vana a hluphekisa vana va mina mm. ivi vona va jikisela ka mi va ni hlamula va ku hayi problem vahlongwana a mi na nandzu vana vatsongo mm. a mi nge n'wi kumi n'wansati wa ku mi hlayisela vana lava mm. va ta hlupheka more swi lava mhana vona swi lava mhana wa vona mm. va ku n'wana a nga lahleki mm. n'wana loko a kurile i ta vuya mm. i ta vuya mi nga chavi yena n'wi tshike na famba ya lo mavonaka i ta pfuneka kona mm. mara n'wina a mi na nandzu mi basile mm. e phela munhu loko a ku tshika um i siyela wena ko basa mm. hikuva nga swi tivi ku wena ta kuma mikateko ya njhani mm. ivi hi jika hi vuyi mm. ni ku hi ta vulavula na yena hi tshika leswiya swa le ka social work hi ta vulavula ndleleni loko ni hi vuya hi fika kun'wana ni nghena ka papa van'wana hi nga tolovelana vhele ni lava ku va hlamusela ku mi na problema na muti hala kaya yena a hundza famba nga yi nghenangi laya mara i vanhu lava hi nga close na vona mm. a hundza a ya kaya loko a fika kaya o teka wilbara mm. ma yi vona wilbara a teka wilbara a longa longa longa bohela yi ku va henhla so a koka famba loko ni tshame laya mutini a ni yi ndlela yin'we so wa hundza hi laya mm. na n'wi vona se na tlakuka ni ya laya u ya kwini a ku no famba kasi nkarhi lowa ni ri na yena a ri na munhu se a laveli ndhavu ku wena suka u ta ta tshama la ka xitandi ka xitandi lexi a xi nga ri na munhu i komberile ndhavu liya xitandi lexiya a va nga tshami kona mhani lavaya i xi komberile before hmm. a koxota ku mina yena se hi hambana yeah mani twisisa loko hi huma halaya a nga ha vuya nga tlela loko hi huma ka social worker mm. u lo fika a bohelela swa yena a chovha a tlhaya a vuya ta teka mm, lodi yin'wana e ni ri kona ni miyela ni ku a xikwembu mo ni tikhoma mm. a ni n'wi holovisi mm. mandwisisi lexi a nga xi hleketa yena endli mm. a rhwala a famba teka vana hi lwiya a ya tshama le mbilu ya mina yi vava ku na n'wana wa nhwanyana ni ta mi komba la fonini a ni mm. i le pitori mara sweswi wa tirhanyana hi ku hetile grade twelve i le va ri lenesia eh. na ku vona yeah, ku swa na vufari na heti eh, very eh. le lens loko va swi kona ya eh. kakhulu kwala i tirhela kona nhwanyana loyi okay. xa nhwanyana wa khomakhoma kwalaya okay. se ivi hi makumu ni ku hayi a xa ha ri xitsongonyana xona hmm. a xi nge se ya xikolweni lowa wa mfana a ya xikolweni hi yena a nga n'wi kavanyeta ngopfu dyondza mm. se ni ku hayi na xava swakudya a ni rhandza ku vana va mina xava meleka nkarhi lowa va ri la kaya na tibiskiti masiwa mm. loko loyi a lavaka biskiti ta teka a dya mm. masiwa se ni xavaku ni famba ni heleketa na madyambu so a ri te mphinyana mm. loko ni fika le ni ndzawuta kasi i na n'wanuna la ndlwini mm. na va twa va karhi va ku hi a ni mihela ni tikhoma ni ku a ni lwise munhu mm. swi nga ni vangela jele yeah. ivi ni ku hawa ni tisile meleka na tibiskiti leti mm. a ku a ni lavi xi xa wena laha a rasa mintini a ku a ni lavi xi xa wena laha teka swi cukumeta mati wa tibiskiti mm. ti pfotlokela a cukumeta cukumeta na meleka luwa ma swi vona mm. a ku a ni lavi xa xa wena u nga tisi la u nga tisi a ni kahle ni vona onge a tsakisa nuna luya ku a hi lavi swi swa yena swi ta ya na ku a ta kota ku eh, ku endla ntiyiso wa ku himpela hi tshikanini yes mm. kakhulu kwalani a no pfala nomu ni tlhela ene mbilu ya vava hi ku vana ni la ku va pfuna yeah. manitwesesi ni fika ni hlamusela luya ni nga close na yena luya ni nga ni n'wi byelaka ti-problem eh, loyi amerika yena loko ee eh, kakhulu kwalaho eh. ivi ni tlhela ni ya n'wi hlamula ni ku hayi na problem ni silinyana ti-biscuit na meleka leyi a ni ku ni yisela vana i teke a fayetela chikumeta hinkwaswo mm. se ni endlisa ku yini a ku e-e Hlungwane i nga ha yi e i nga ha yi tshama wena hi ku loko u ya le swi ta ku vangela maphorisa mm. masiwa tshama wena i tikhoma hambi mbilu yi vava tshama vana u ta va vona nkarhi wolowo loko ku hanya ku ri kona mm. masiwa o ni tshama ni nga ha yi vhela ni n'wi twisisa mara mbilu le ku vaveni mativa ni cinca na patu na na ni cincana patu ni nga ha lavi ku famba hi laya loko ri ku mi tivazanini ma ma ku vona ku kona ka mkhuluvuthu hala va ri mkhuluvuthu eh. ma ni twese yeah kereke leyi a nghena kereke ya lahaya ka mkhuluvuthu i kusuhani na patu laya okay e, na na xikontiri ma tiva ni ku okay hi ti-weekend a nga va a ri kwala kerekeni yeah a ni ba le bya hala xikolweni xa xa vatsoniwa lava vo ka va nga milenge hi milenge ni famba hi xiporo loko ni ya nkongo ni famba hi xiporo loko ni ya hala ni famba hi xiporo nge no va xitimela hi ku a ni lavi ku ni za ni vona nyana xikandza ni ni ya humele hala tivumbeni kun'wana va tifemeni va ri tivumbeni hala ya nkongo na ku vona ee se ni avoda ku mbilu ya vava ma vona phela yi nga tsema na na ndlela u ku a-e a ni la ku ta vona munhu luya kumbe ku vona n'wana a a yimile le wa tsemeka phe mbilu Yeah. ma ni twisisa Yeah. um ni tikhomele ni za ni ya rivala swi tekile nkarhi wo leha hambi hi malembe mambirhi ivi i fambile uh, a ya heta malembe mambirhi ani mm. laha ya a ri kona ivi a suka i tshikane na munhu luya a ri na yena a nga n'wi susa hi mhaka mina ne mm. va hambana ivi a ya kumana na papa van'wanyana mm. a va loveriwe hi nsati a vo vana swa vona mm. ma ni twisisi e va vulavula va twanana va hala ka xiluvana okay na ku ta ka xiluvana tiva ka xiluvana le yani i patu rin'we ra ku ya ra ku ya ya lera ra ku ya off color wo fika huma nyana e, nge wo ya hala sun va ri sun side ya kakhulu kwalana ivi a kumana na papa lavaya va rhwala vana na nhundzu va tshama kwale hmm. i tshamele malembe mambirhi mm. loko a tshama le papa lavaya a va na vukheta na vana mm. hikuva a hi va vona o oh, va sungula ku ba vana xitsongo na xitsongo va ba vana i lo ni byela hi yexe ni ta mi byela ku why a ni byerile se a karhi a ba vana lavaya va tshame lembe swi ya n'wi tsona vurhongo na yena mm. va hambana loko va hambana a tlha a vuya laha ya ka rhumu liya Eh, a nga ya- suka ka yona Eh. loko a vuya ka yona oh. ma tiva siku ra kona a ku ri vo ma seven Mm. ya vusiku ma ni twisisa Eh. no twa munhu a ku kokokoko ndzawini eh, na voice ya yena a na ha yi tivi tanihiloko a na ha yi tivi voice ya yena tanihiloko ku se ku ri khale yeah Ah, loko ni huma ni hlometela ni kuma ah, a ku hi mina ni fikile pfulani ni nghena Ah, a ni na problema no pfula ni a ni te ku yi ta hi tihi mm. a ku hawa ni n'wi xeweta loko ni n'wi xeweta ku ha ni vuyile exi leswi a ni nga swi endla i suri a ni nge he phindi i moya wa sathana wu ni nghenile se ni kombe ku hi vuyelelana lexi ni nga hlamula xona mi ka yena ni ku vona hi hambanile hi wena i nga rhanga i ya le nawini hi swona mina a ni vona mavonelo ya mina u ya kwale nawini u ya u ya hlamusela ku phela munhu loyi a ni nga talanta teka phepha hi hambana se na n'wi lava sweswi a ni vona swi antswa ngopfu hikwalaho ka ku vuya ka wena a wu ni tiveli mbilu ya mina kumbe wena swi nga endleka hi dlayana mm. e hi riveleni phela a mm. swa ha ri swona leswiya man eh, a ka ha ri na loyi a tiva a tiva ku munghana ka nkarhi wa sweswi un'wana na un'wana i ve na problem a stresseni ka stress um i tsandzekile ku ya a nga ha tlhelelangi i vone swi ri sithuleti kumbe a hleketeli hi ndlela yin'wana yeah. a ku hawe sorry mina ni nge he phindi ni vula hi nomo wa mina ni nge he phindi yo wanuna xi nga phunta xi ku hayi ni ku a a swi na mhaka mara kahlekahle lexi a xi ni phuntisa i vana mm. ni rhandza ngopfu vana kahlekahle ku vulavula ntiyiso ni ku hayi na n'wi amukela vana lava a ni nge n'wi nyefula a tlhelela ndzhaku ma swi mm. vona vana lava ni ta va se ni borhekile ngopfu ni tsakile loko ni vona vana ma swi vona ivi a tshama loko a tshama e swi swa kona i lo heta lembe rin'we ka mina Mm. a hundza hi loko se a ta longa manjheni leswi a ni mi hlamusela swa swa swa 2004 yes Mm. se a ta longa manjheni se a famba hi 2007 ma swi vona Eh, so that's why ni ku- ni dyondze swo tala na loko swilo swa endleka loko ni twa swilo ni twa va loko ni twa na na le ka tirhediyo ne Mm, eh ku na minongonoko yin'wana yi nga kona mm, van'wani va nghena va vulavula hi tihloko mhaka tin'wanyana kwalaya mina na pfa ni nghena ni ku hayi swa so na so a hi swona mm, eh a ku ri na hloko mhakanyana yin'wana hi vo march so mm. a nghenele un'wanyana a yi nghenisa hi mhaka ya ku nsati wa yena i n'wi kumile a ri na munhu mm. mani twisisi mm. se vayingiserani va fanele va vulavula mm. eh, va ku ha van'wani va ku ha mina loko va mina ni ngo dlaya xixexo a ni ngo dlaya hinkwavo kumbe ni dlaya lowa n'wanuna ma swi twisisi mina ni ze ni nghena ni ku hayi ku dlaya e mi nga dlaya mara a hi twananeni la swa endleka swilo loko ko va sesi wa mina a endla sweswo a dlayiwa hi mukon'wana ni nga tsaka a ni nge tsaki se a hi swi tshikeni swa ha nandziha swilo ma ni twisisa e loko n'wansati mi n'wi kuma a ri na n'wanuna loko mi vona e a nga ha mi lavi loko a za a endla sweswo mm. n'wi tshikeni kahle mara ku n'wi tshika loko ya hi vunene ne mi n'wi chela badi a nge kateki mani twisisa i badi rikulu yena i tla a swi tshovile i swi bili mm. e i swi bili a tlhela ku a lexiya hlungwana hi munhu lexi a hi n'wanuna ene i ta fika a ni hleva ka nuna loyaku hi yo ha le ni sukaka kona hi nchumu na nchumu a va swi koti na ku endla a va swi koti ma swi vona i byela loyi a yi tsakisa loyi a nga na yena ya lowuntshwa lowuntshwa ka ku a ta endla ngopfu mm. ma swi vona ya eh, ku a ta endla ngopfu luya se a hi dyondzeni a hi dyondzeni mahanyelo laha misaveni ku heyi um eh, loko hi kuma n'wansati a bayizile mm. n'wi tshikeni hi vunene mi hlamba mavoko hi malwandla mi ku e-e a fambi na ya luya a nga na yena a swi na mhaka loko ri kun'we mi ta kuma un'wanyana mi sala mi processa vutomi mi karhi mi lava mi ta n'wi kuma loko ri ku swi tsariwe ku mi ta n'wi kuma loko swi lo tsariwa ku a mi nge n'wi kumi mi ta tshamisa sweswa forever toti mi za mi ya fa ku ta va ku nga ri nandzu wa n'wina Eh, a hi nge vuli ku i nandzu wa xikwembu Yeah. i nandzu wa sathana ya ma ni twisisa swa twala Eh. swinene tatani hlongwane hi khensini swinene ku va na n'wina N- the way um swi nga fikisa xiswona laha hi nga fika kona Yeah. ni xoko hi ta tlhela hi vuya um hi ta yisa mahlweni hi swin'wana na swin'wana hawa ku na stress ni khensi ni ta ngopfu va ni ri kona mina ya aka Yeah. cameraman